Ber osebete mang'eny ahinya kaluwore kod uh, manifesto manini ODM oketo mar namba achiel food security, namba ariyo wach mar education Namba adek, wach mar health. Namba ang'wen, wach mar empowerment mar youth. E, to sana sana kadok e agriculture, e, food security, Siaya osetimo maber ahinya nikech e, kane ni pok county government obetie, nene wasebet ka wanwang'oga mana oduma kata bel kowuok e pinje mag Rift Valley kabiro gloche to nyaka ne wadonj ne waketo gima iluongo ni mechanization mar agriculture koro ne wapuro ni ji kendo ne wapuro ni ji eka achiel nene en siling' aluf achiel to bang'e to wachako wamed eka achiel siling' aluf achiel mia aboro gi piero abich ma kendo ji opuro mang'eny kabisa ma ekas mane nopurie mane opur mokwongo higa mokwongo kendo higa mar ariyo osemiyo wabedo gi surplus production ma maize kendo wan gi surplus mar sorghum ma sama losoga kodini eh, sama hama gorogoro bei ma gorogoro chon nyocha ne dhiga nyaka siling mia achiel gi piero abich to koro sani nitie kuonde moko siaya ma gorogoro en a siling piero ariyo Kuonde moko en siling' piero adek, kuonde moko en siling' piero ang'wen. Mano nyiso ni chiemo nitie. To manifesto ma ODM bende ne en keto chiemo on the table kuom ja Kenya. To wan bende Siaya ne wakawo manifesto no ma waketo mbele mondo chiemo obed kuom ja Siaya. To nikech ng'ama ok oyieng' ok nyal timo gimoro amora. Ng'at ma ok oyieng' ok bed gi dignity, ng'at ma ok oyieng' ok bed gi respect. Koro ng'at moyieng' to timo gik moko mopogore opogre keche kiyieng' to tek ahinya mondo kata tuoche omaki. Mar ariyo gin en wach mar health, osiptande Nini mokwongo kwa wadonjo to nini onge kata ambulance kata achiel Siaya. Wadonjo wanyiewo ambulance auchiel uh, ma sani gimiluongo ni child mortality kata maternal mortality mar tho mar nyithindo mar tho mar mon manyuol sani osedok chien nikech sama dhako tuo kadwa nyuol to kogo agoya sim to mara moja ambulance

health facility ok bed mokalo kilomita auchiel kendo ji access eh, hospital go e yo makare. Gimodong' en mana keto equipment koro gi higni mabiro gi wabro bedo wabro equip gi mondo gibed ni gitiyo maber kendo yien bende wasebedo kwanwang'o kuom KEMSA e yo makare to nitie mana problems matindo tindo ma wadwaro ni mondo ka yien odonjo to yien go nyaka nwang' nyaka jotuo nwang' ok ni yien kendo wuok dhi kuonde ma ok jotuo nitie. Mar adek, achievement mwasebedogo en barabara. Ka wachako tich ne nitie kuonde moko e Siaya ma ka ng'ato otho Nairobi to kidwoko dala titing'o mana ogongo gongo e wich nyaka dala to sani to koro wase wapoa nderni ma onge kama ndara ok ochope. Nderni ochopo kuonde te, to en mana ni wan gi jukumu kendo mana mar maintaining gi mar losogi mondo gibed maber, mondo gibed motorable at all times. Kaka koro higa ma wantie ni waketo pesa maber ahinya mar maintenance en chiegni milion mia ang'wen ma wadwa keto mar maintenance mar ndernigo. To nyaka bende jo, jo nyikwa Ramogi ng'e ni pesa mag barabara wuon wuon to pok okelnwa. Omiyo inyalo neno barabara mana ma Makera emorito Karach, Makura emorito Karach kata Makenho horito Karach. Kik eh, ji bed gi paro mago gin county government roads. Mago pok okel pesagi. Pesa mwakawogi gin mana pesa mokelnwa generally monego bed ni watimoga gik moko to waneno nyaka ndara bende wayaw mondo ji onwang' access madhigo kuonde ma gidhiye. Mar adek en wach mar energy. Wasetemo ahinya ma wase eh, nyiewo sola. Sola gi waketo e chirni. Koro mon mag abedo timo biashara Kokalo sa apar gariyo ma gidhi nyaka sa ariyo kata nyaka sa adek motieno ma mano e ma e gima ber mokalo nikech e, en sama mama koro nyalo loko hande to dok dala to dok gi pesa mara abich en wach mar youth kod kod uh, women empowerment. Sama waloseni ninaketo uh, affirmative action ma uh, jojua kali nwang'o tije kaluwore kod tije ma maggi kaka loso kombe mag ECD gini ma giloso kaka loso beans gini ma giloso ma sama losoga koduni en ni chiegni ni Pesa mosedhi jua kali kende en almost 90 million modonje ofuk jajua kali kendo jojua kali go mor ahinya nikech gidwoko report ni jok ma nene ongo mon koro sani osenyombo. Gidwoko report ni joma ne nigi mon to pok onyuomo osenyuomo. Gidwoko report ni nyithindo ok manene ok nie skul odok e skul nikech wach pesano. To kokalo kanyo bende waseketo mondo jo women mon ma ma manyalo yuecho gin ma giyuenwa chirni duto man Siaya. Koro kanyo bende ena ena plus nikech magi gin joma gitije machon ng'at achiel manyocha ne yudogi to kendo chako miyo ji mani to wamiyo jogi direct kendo pesa ichulo gi direct. Aparo nu mago ema nyalo paro kuom gima devolution osetimo eh, nyaka chiel kawuono to bende gima duong' en mani sani aka koro wachako sirikandni eh, chako gimoro en gima tek ahinya nikech kwachako ne wan mana gi deputy ji ariyo koro bang'e to wachako ndiko ji wakelo eh, ministers wakelo jotich mamoko Koro sani aka bende koro wagoyo gi kogno. Nitie jomoko ma bende obiro tich kanyo ma gin gibiro mana ni gibiro loso mwandu. To moko bende obiro ni gitiyo gi haki. Moko bende obiro ni gidwa sabotage tiji. Omiyo with time yaka koro wabro nwang'o ber mar devolution mana ka ji odhi mbele to structures to sani nitie maber kendo tich ji tiyo e yo makare. Sirikandni to kapar ko support devolution kaka nene to ok wanyal eh, ywak ahinya nikech gini en gima noketi constitution abed ni nene gini onge constitution dinyo nene giselokre to gini mana ni constitution Koro kata ok gichiw support makare to wang'eyo maber ni onge kaka ginyalo lokre nikech gimoro kaka ma free maternity miwacho cha inwang'o ka pesage pod yaka kendo itero dhi e ministry yaka kendo dhi yaka bi county to onego bed ni pesago biro e county direct. Mar ariyo Wach mag barabara. Barabara onego bed county government roads, onego bed national government roads. To gi gisedhi be ging'wano nyaka county government roads go koro gikawo no maggi. Tiwuoro 50 years down the line nyaka ne nwang' independence. Yore pod richi Kenya ka ni mokalo. To koro yaka sani gikawo gin gidwa losgo, ne dagi losgi ga chon. Omiyo wan, wan, wan go kwayo ni mondo Pesa mag barabara obed released nwa mondo wan imwa maintain barabara.